Hi kha vanmi an si lo ti kha va chimta ka duh. Kanmah LCC kan si ko. Kan thiamnak zawn tete khan nan van ngaih ahcun kan thiam bak ko. Kan palhnak khan nan ngaih lo ahcun. Le si mino tampi cungah lamnak tampi ngai keimah nih khan a lak kha ka aw tlau si hlalak kaa fuh dah ti lo ahcun ka ka thiam tukmi khi si lo caah khin um ve lo ah van tlamtling lonak kha si cikatet ngah lo zong sile ngah sile kan van hmang ṭhan tiah ngah lo zong sile thawngṭha kal colh ko hna usih law tuchun kan Bible carel dingmi hi Luke a ngan kul le hnih a hme pakhat in paruknak kha a voi khatnak ah kan zoh lai i pahnihnak ah cun Luk a ngan kul le hnih a hme sawm nga le palli in sawm nga le pasarihnak kha a si lai. Baibal ca aa kengmi kan um siah cun van kau hna u sih law khakha luk a ngan kul le hnih a hme pakhat in paruk luk a ngan kul le hnih sawm nga pali in sawm nga le pasarihnak lakkar kha a si lai i kan dihlak tein dir hna u sih law keimah tu nih aw thang in Pathian bia ka van rel lai Bawipa ṭihzah buin dir hna u sih. Lanhtak puai timi thilnu telh lo changreu puai kha a nai cang. Tlangbawi upa hna le phungbia cawnpiaktu saya hna nih khan mizapi kha an ṭih hna caah zeitindah Jesuh kha a thli in kan thah lai tiah lam an kawl. Khi tikah zultu pahleihnih hna lak i aa tel vemi Judah Iskariot an timi chungah khan Satan cu a lut. Cucaah Judah cu a va kal i tlangbawi upa hna le biakinn cawngtu hna an bawile hna he khan zeitindah Jesuh cu an sinah a chanh khawh lainak ding kha a ceih an ceih. An lung a si ngaingai i phaisa kan in pek lai tiah an ti. Cucu Judah zong nih khan a hna a tla i mizapi hngalh loin zeitindah Jesuh cu an sinah ka leirawl khawh lai tinak caanrem bawh hram kha a thawk. Lukang kul hnih a hmesawm nga le pali nakin Jesuh cu an tlaih i tlangbawi ngan inn ah khan an kalpi. Cun Peter nih lamhlapi khin a hei zulh. tual laifang ah khan mei a kau i mei cu an to i an tomi hna sinah cun Peter cu a ṭhu ve. Cun mei an toh lioah cun sinum sinum nu ngakchia pakhat nih a hmuh i dengdeo in a zoh i, Hi pa zong hi amah sinah aa telmi a si ve, tiah a ti. Sihmanhsehlaw Peter nih aa pheh i, Minu, a hngal hmanh ka hngal ṭung lo tiah a ti. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Kan zatin ṭhu hna u sih. Tuchun ka chim dingmi he a tlangtar ahcun roitu, roitu le hlawtu, asilosile hnamtu le biathli ruahtu ti si. Phundang in chim cu an min in van chim si ahcun Judah le Peter kong kha kan chim lai i Jesuh vawlei a rat tikah hin tinhmi ngei tein kawl ngei tein zeidah ka tuah lai timi tinhmi ruahchannak te he khan a ra i cu aa tinhmi cu zeidah a si ti si ahcun misual nangmah le keimah caah khatnak serpiak Pathian sin kan phang khawh nakhnga ding caah lam sial piak daihnak serpiak kha Jesuh Khrih i a rat hnawh chan cu a si. Misual nangmah le keimah nih Pathian sin kan phak khawh nakhnga raithawinak ding caah ser le Khrihfabu dirh ah hin Jesuh Khrih a rat hnawh chan. A voihnihnak a rat ṭhan hlan tiang hi Khrihfabu he a hmun lai i a dirh ding kha aa tinhmi si i cu Khrihfabu he a rat hlan tiang a hmun ding zong kha bawmtu dingah thiang thlarau a kan pek i cucu Jesuh Khrih nih vawlei a rat lio ah cu aa tinhmi a hlawhtling khawh nakhnga khamhnak cu amah nih tlamtling tein a tuah cang i cu a khamhnak thawngṭha chimtu ding phuangtu dingah khan zultu hleihnih kha a thim hna i sihmanhsehlaw zultu hleihnih chung zongah cun zeidah kan hmuh khawh ti sia cun Peter le Judah kan hmuh zultu hleihnih chung hna hin ngakchia pawl Sunday school kan hal hna ah zultu hleihnih van chim hna u kan ti an chim hmasa lengmangmi mi cu Peter le Judah hi si a dang cu an theih ve ko na te khan Jesuh zultu hleihnih chungah tiah ruahmi cu upa kan thinlung zongah Peter le Judah kha cu theih bikmi hngalh bikmi i chingchiah ngaingaimi khi an si i an pahnih ning te hin Jesuh Khrih nih a sawmmi hna a zultu ah aa thimmi hna an si ko na tein Judah zong nih Peter a roi i Jesuh uh, Peter sorry Judah zong nih Jesuh a roi i Peter zong nih Jesuh a hlawtnak kha kan hmuh. Hika zawn te ah Judah nih Peter a roi a roi ti ding ka van chim i Jesuh Peter uh, Judah nih Peter a roi i Peter sorry ka leh theng lengmang ti Judah nih Jesuh a roi i Peter nih Jesuh a hlawt roi timi le hlawt timi biafang te kha roi timi a sullam cu betray Zeidah si ti si ahcun tuahsernak in langhtermi khi a si. Jesuh nih Judah nih cun Jesuh Khrih kha a tuahsernak in a hlawt. Roi cu zeidah a si? Oh sorry, din. Hlawt cu zeidah a si ti cun deny. Hlawt cu zeidah a si cun tuahser lo tuah lo ruangah khin a hlawt. Peter nih cun a tuah lo ruang tu ah khin a hlawt. Jesuh Khrih zultu na si ko kha nangmah zong kha an ti ah khan ka si lo timi Nakin khan Peter nih cun a hlawt i Judah nih cun Jesuh Khrih kha tlangbawi hna sinah hruaitu hna sinah a va kal i phaisa in a va zuar a tuahsernak in a roi i Peter nih cun tuah lonak in ti ko sih tuah lonak in a hlawtnak kha kan hmuh khawhmi kha a si. An pahnih nih in an tluknak hi zeidah a si si ahcun Peter hi zei ah dah oh sorry Judah hi zei ah dah a tluk kan ti si ahcun Judah hi phaisa a tlu Peter hi zei ah dah a tlu kan Bible carel mi khan kan zoh si ahcun nu ah a tlu ti khawh a si Pathian rianṭuantu tampi Khrihfa tampi zong kan tluknak hi hi thil pahnih ah hin an si phaisa le nu Phaisa le nu caah pa. Judah cu phaisa ruangah amah duhnak ruangah khan Jesuh Khrih kha a hlawt i Peter cu nu vei lo ah khan mei an to lengah mei an to i minu nih sinum nu ngakchia ti zu nih nangmah zong kha a zultu na si ve lo maw tiah ti Peter cu minu a hngal hmanh ka hngal lo tiah ti i Peter a tluknak hi nu a si khawh a si ti khawh a si. Cucaah cun kannih Khrihfami zumtumi cio zong hi kan i ral ding dingmi cu phaisa ah hin phaisa ruangah Jesuh kan hlawt ve sual maw, phaisa ah kan tlu sual ve maw, nu ah pa ah kan tlu sual ve maw? Hi ka ah Judah le Peter nih hin a kan hmuhsaknak hi lak in kanmah nun zong i cawn hna u sih law nun i remhnak tu le nun i sersiamnak tu ah hman hna u sih ti kha van chim ka duh. i Judah kong kan van chim hmasa lai. Judah cu Jesuh a roitu a si i a hnamtu a si. A hnamtu zong a si. Hleihnih zultu hleihnih lakah Jesuh nih Judah cu aa thimmi a si ko natein zeidah cang ti cun kan lai phungthluk ah ka kawi ka ral ah cang ti bantukin a zultu lila chung in Jesuh Khrih cu hlawt le roi kha a tongnak kha kan hmuh. Matthai ngan kul le ruk a hme sawm li le paruknak ah Jesuh nih cun a phak cangka tein Jesuh oh sorry Jesuh nih cun a phak cangka tein Jesuh cu a hei fuh i sorry Judah nih cun a phak le cangka tein Jesuh cu a hei fuh i saya na cungah daihnak um ko seh tiah a ti i a hnamh colh Jesuh nih cun ka kawi khulrang in tuah ko kun tiah a ti Judah biachimmi hi ka hin aa dawh taktak. Judah bia a chimmi cu saya na cungah daihnak um ko seh. Biaṭha taktak a si, biadawh taktak a si. Cu lawng hmanh si loin an hamnak zong kha kan hmuh colh. A lenglang in cun a hmurka in cun Jesuh a dawt taktakmi, Jesuh a tlaihchan taktakmi khi a lo na tein a tuahsernak in Jesuh a rak hlawtmi pa a si. Nihin ni caan zongah Khrihfa tampi cu kan hmurka in cun kan bia in cun Jesuh a daw ngai a zumh ngaimi kan lo tawn nain pulpit cung in cun Pathian a duh ngaimi kan lo tawn nain nifatin te kan nunnak ah hin Jesuh a roimi Jesuh a hlawtmi Jesuh a ngaihchiattermi kan rak tam tuk ve. Zan zan kan chimmi cu Jesuh a ṭapnak kong kha kan chim. a tawifiang nak tein ka chim tikah khan zazang ka chim ka di riam lo ngai na tein keimah caah cun thazang ka lak ngai mi si e youtube zong ah um ko rak te rak ngai ve te ulo zei ruang ah dah jesu a tap timi kha kan zoh e nang te kei te jesu a tap tertu a ngaihchiat tertu mo kan se jesu a lomh tertu dah kan se hi ka zawn tia judah ni cun a hmur ka in cun bawipa kha at dawtnak bia biadawh biaṭha kha a chim ko, a hnamh zong a hnamh ko natein a tuahsernak in a rak, a rak hlawtnak, a leirolnak kha kan hmuh khawhnak kha a si. Jesuh nih hin Judah nih hin aa ka roi te lai ti hi a rak hngalh tuk ko. Johan ngam paruk a hme sawm ruk le pali nak ah cun Jesuh nih Judah nih hin aa ka roi te lai timi hngalhnak ka rak ngei ko. Asinatein Jesuh nih aa ka roi te lai ti a hngalh buin Judah kha phundang in a ti hlei lo. A ke zultu a ke ṭawl hna khan Judah cu ṭawl lo zong in a um hlei lo. A ṭawl ve thotho. A theidang hlei lo. A dawt ve thotho nak kha ka chim duhmi khi a si. Caan ṭha kha a pek lengmang. Thawngṭha bia a zultu hleihnih hleikhat laha sinah khan phundang deuh zong a chawnh biak hlei lo e phundang chim si ahcun rian ṭha kun hmanh kha ngun keng hmanh ah khan a thim zei ruang ahdah Judah he thim hnga a thim hnga ngun keng ah Judah he thim hnga Mathai he thim hnga lo ti ka ruah tawn Mathai cu kan zoh si ahcun ngun khuai khawltu a si le phaisa lei a thiam taktakmi khi a fiang ngaimi khi a si Sinatein Jesuh nih Judah kha a thim. Chim duhmi cu Jesuh Khrih nih Peter Judah nih a ka hlawt lai ti a hngalh ko natein annih nih cun a hlawt hlei lo i phundang zong in a zohkhenh hlei lo, a chawnhbiak hlei lo, a ke a ṭawl ve thotho. Hika kan hmuh khawhmi cu Judah nih a hlawt i a hnamh lio caan zongah Jesuh nih a timi cu ka kawi tiah a ti. Friend, ka kawi, Judah nih a hlawt cuahmah lio, Judah nih a kaltak cuahmah lio zongah khan Jesuh nih cun ka kawi tiah a ti. Nangmah le keimah zong hi nifatin te kan nunnak kan tuah sernak in Bawipa kan kaltak, Bawipa kan hlawt lio cuahmah zongah hin ka kawi, ka hawi, ka fa tiah a kan auh zungzal. Amen. Kannih cu zumh kan tlak lo, kannih cu kan hlawt caan hmanh ah hin anih cu zumh a tlak i a kan hlaw bel lomi Pathian a si. Amen. Cucaah cun na sual ruangah Bawipa nih zeitik hmanh ah an hlaw lai lo. Ka sual tuk, ka palh tuk Bawipa nih a ka hlawt, Bawipa nih a ka daw ti lo ti lungput ruahnak kha Satan sinin a rami a si pa thinlung in a chuakmi Jesuh thinlung in a chuakmi bia a si bel lo. Na sual ruangah Bawipa nih aan hlaw lai lo. Na sual ca tu ah khan kan sualnak ruang tu ah khan kan a nunnak a pek i a kan dawt tuk caah khan kha sualnak i um peng sualnak i thih ding kha kan siang lo caah a nunnak tu kha a kan pek amen Judah cu zei ruangah dah a si ti si ahcun a hlawt kutka a rak ong Judah nih Jesuh a hlawt lainak kong hi accident in ruah lopi khin a si lo timh ciammam tein a rak hlawt a hlawtmi si Mathai sorry Johan angan hlei ni a hme panga in paruk nak ah kan hmuhmi cu zei Jesuh Khrih hlawhlang nu a ra i ah zihmui a khuai i Jesuh ke hram ah a ke a sam in a ke a ṭawlnak kha kan hmuh. Cu zihmui man fak tukmi cu a khuai kha Judah nih a hmuh tikah hika ah timi cu zei ruangah dah hi rimhmui hi danari zathum ah zuar in sifak kha a pek deuh hna hnga lo tiah a ti. Hihi misifak zawn a ruah ruang i a chimmi a si lo. mifir a si caah phaisa zal a kengtu a si i a chung i a ummi kha a rak langh tawn caah a si tiah Johan nih hrilhfi a van tuah colh. Cu zihmui hika hi a chim hi Judah biachim hmasa bikmi cu atu ka van relmi khi si. Zei ruang ah dah hi rimhmui hi Hi rimhmui hi Daneri zathum ah zuar in sifak kha a pek hna hnga lo tiah a ti. Judah chim hmasa bikmi bia a si. Cucu a tangah khan Johan nih hrilhfiah fianternak van tuah i hi ti a rak chim hi Judah nih hin sifak bawmh le pek a duh ruangah si loin phaisa kha ngunkeng a si i amah kut chung a phan in amah nih tampi rak i sim, rak i hlawk kha fir a duh caah khan a si ti kha Johan nih fianternak a van tuah colhmi kha a si. Zeidah kan hmuh khawh cun Judah biaka a van chim bak in lih a chim. A thinlung um lomi pi kha, a lungtak si lomi pi kha lih a chimnak kan hmuh. lih le fir hi aa zul zungzal lih chim deuhdeuh ahcun an hmuh ahcun firnak in a zulh ko judah zong hi khati khan a thinlung um lomi lih a chimmi kha hi zawn ah hin kan van hmuh khawhmi si judah cu zeidah si cun phaisa a ṭam ti khawh si phaisa a hal phaisa a ṭam Nihin ni caan zongah hin mi tampi cu phaisa a ṭam in kan ṭam i atu ahhin kan a rum kan rum lo natein kan duhmi tirawl kan duh caan ah kan ei khawh si lo maw? Kan duhmi angki fenh ei hnipuan kan duh caan ah kan i cawk kan i fenh kan ei kho. Kan duhnak hmun ah kal usih kan ti caan ah kan kal kho. Vawleicung mi million, billion. Million lakah hin 1 million mirum a rummi a kalmi kan si atu kan dirhmun hi. Sinain mi tampi cu phaisa chawva rum ro kha a ṭab a halmi tampi kan um i kan i ruah lo ning in kan i ruah lo karah Jesuh Khrih kan hlawt ve sual lai cucaah cun hi Judah nun ah kan hmuhmi cu phaisa a ṭa hmalnak a si phaisa hi a sual lo asinain Bible nih a timi cu phaisa duh hi the love of money phaisa duh hi sual vialte hram thawknak a si tiah a ti Phaisa cu kan herh e, kan kawl ding, kan ṭuan ding a si. Nunnak caah, tlunglennak caah, khuasaknak caah kan herh i kan ṭuan ding a si ko natein phaisa kha kan a duh bak in kan duh. Pathian nakin biapi deuh in kan duh i kan kawl i kan ruah si ahcun cucu Judah lam kan zulh ti kha kan philh lo dingmi kha a si. Judah hi phungbia cawnpiaktu hna zong nih khan a thli amah tu nih an va zeikte contract hmasa mi si lo amah bak nih khan Jesuh hi nan kut cungah fawh kaan chiah kaan chanh khawh na timi kha Judah tu nih phungbia cawnpiaktu hna kha a va contract hna i a va pehtlaihnak hna kha kan hmuh cu tikah Getsemani dum ah thla an cam lio ah cun Rom ralkap phungbia cawnpiaktu hna lakah cun amah a zultu Judah Iscariot zong cu a van ra ve i an lakah a dir. Nihin ni caan ah hin Jesuh le zultu hna cu kahan an dir i Judah le tlangbawi hna Rom ralkap hna cu hika an dir. Judah cu aho sinah dah dir? Jesuh Khrih a ral hna sinah a dir. Nihin ni caan ah teh nang teh kei teh nihin kan dirnak hi aho sinah dah khoika ah dah kan dir? Amah Jesuh Khrih zul, zultu Pathian duhnak lei ah maw asiloah ni Pathian leirawl leiraulnak lei ah a ngaihchiattertu zei a rel lomi hna mibu sinah dah kan dir timi te hi van hel cio hna usih. Kan dirhmun Caan tampi ahcun Jesuh Khrih a ngaihchiattertu le Jesuh Khrih leirolnak dirhmun ah hin a dir tawnmi kan si. Matthai ngan kul le sarih a hme pathum pariatnak ah Judah nih cun Kan zoh si ahcun a tuah a fawinak cun Judah cu phaisa tlangbawi hna nih an pek. Jesuh Khrih kan kut in a kan chanh khawh si ahcun phaisa kan in pek lai ti elo ti phaisa cu aa lak i Jesuh Khrih cu sinah cun a hruai taktak hna a phakpi takpi taktak hna i phaisa zong cu an pek ve taktak ko. Asinatein an hmuh ahcun aa ngaihchih i Phaisa cu a hlonh ṭhan an sinah. Nihin ni can ah phaisa mi tampi nih chawva tampi an kawl i Jesuh an ngaih ṭung lo ahcun cu chawva nih cu phaisa nih lawmhnak a pe kho lo. Amen. Donghnak lila cu khakha ngaihchiatnak a si. Mi tampi nih khan Judah nih a phaisa hi phaisa a hmuhmi nih khan hnangamnak taktak a pe kho lo. Phaisa ka ngei ruangah ka hna ngam lai, ka lawm lai tiah kan ruah si ahcun kan palh cikcek lai. Jesuh Khrih kan ngeih tu ah hin kan ngeihmi cungah lawmhnak thangamnak a kan pek lai. Amen. Cucaah cun mi tampi zong an si ko nihin ni caan ah phaisa an kawl, an rum, an ngeihna tein phaisa an ngeihnak thawng khan hnangamnak taktak an hmu kho lo. Cucacun mirum tampi amah le mah aa thatmi hna, minthang tampi amah le mah aa thatmi hna tampi an um. Judah zong cu phaisa nih aa kolomhter rua lai tiah tiin phaisa in a ruai i sihmanhsehlaw aa ngaihchih i phaisa cu a thlet a hlawt dih ṭhan. A donghnak ah cun amah nunnak tiang zong kha aa laknak kha kan hmuh. Judah cu Jesuh Khrih a zul ko. Jesuh Khrih kum thum chung a zul le an rianṭuannak ah phaisa tlengtu zong a si ko natein a thli tein Satan fa rak si. Nihin ni caan ah kannih zong member kan si ve men ko lai. Khrihfa upa, nubu upa, hruaitu pastor zong kan ṭuan ve men ko lai. Tiin Jesuh Khrih zultu taktak rak si loin Satan fate rak si fawi te cu. Kan hrin ṭhan taktak lo, kan piangthar taktak lo si ahcun hruaitu dirhmun kan dir ko bu zongah Satan fate rak si khawh a si. Hika Jesuh Khrih nih a zultu hleihnih hna kha thu by thu pahnih pahnih in thawngṭha chim a fialnak hna kha kan hmuh. Kha chungah khan khuachia zong an va ṭhawl a ti. Report an rak pek ṭhan tikah khan Bawipa na min in khuachia kan ṭhawl an ti. Bawipa timi cu khuachia nan ṭhawl khawh ruangah khan i lawm hlah u, nan min vancung i ṭial si tua khan i lawm u tiah a ti. kha ah khan Judah nih hin khuachia zong rak ṭhawl khawh ve seh law theih lo si Judah nih cun a ṭhawl kho lo tinak kha um lo phundang chim si ahcun Judah hi thawngṭha zong a chim Jesuh Khrih kong zong a va chim ve i theih lo ahcun khuachia hmanh a va ṭhawl khawh ve men mi khi si cu tluk tiangin cun a ṭuanmi a si ko na tein Pathian fa taktak rak si loin khuachia fate rak si kha kan hmuh khawhmi ka si Cucaah cun nangmah le keimah zong kan thinlung taktak hi kan nunnak taktak hi Bawipa kan pe maw? Pentecost ni ah Pathian Jesuh Khrihfa taktak a zummi cu Pentecost ni ah khan Thiang Thlarau pek a si toih a si i asinatein Judah cu zeidah a si? Khuachia tu in a luh hnawh. Amah zultu dang hna cu Pentecost ni ah khan Thiang Thlarau kha an chungah lut si asinain Judah cu a ngeitu kha a chungah lut ve Satan kha amah nunnak tiang kha aa lak khawhmi aa laknak kha kan hmuh. Judah he Jesuh Peter he Jesuh kum thum chung an zul i a hmaite ah a thawng chimmi a cawnpiaknak a ngai lengmang mi an si ko natein an pahnih ning tein an hlawt i sihmanhsehlaw pakhat lawng ngaihchihnak tak takah a kirmi a si i cucu Peter kha a si. Peter kong kan van chim ṭhan hna lai. Peter cu Jesuh Khrih zultu hna lakah pakhat a si ve i Mathai ngan pariat a hme sawmthum le pahnihnak ah hihi fiang tein a chimh hna caah Jesuh Khrih nih a thih lainak kong tha a si lai i ni thum i thawh ṭhan lai a si lainak kong kha a chim hihi fiang tein a chimh hna caah Peter nih khan a dang deuh ah khin a hei kalpi i a mawhchiat Sihmanhsehlaw Jesuh cu aa mer i a zultu hna leiah khan a zoh i Peter cu a chiat ve i ka sinin kal ko Satan zeicahtiah na ruahning hi minung ruahning a si Pathian ruahning a si lo tiah a ti Jesuh Khrih na thih lainak kong a thawh ṭhan lainak kong kha a chim lengmang tikah Peter nih a thi tinak ah a auh i phun rak betthli a ruah a zultu dang hna te lawng hi chim lengmang hlah ti ati a ruah a mawhchiat ati atu kan van relmi ah khan cun Peter he Jesuh Khrih hmanh a mawhchiat ngammi ruahnak a cheuh ngammi a si a ralṭha bak Jesuh Khrih Peter nunnak hi study kan zoh si ahcun Jesuh Khrih nih bia a hal hna poah a chim hmasa bik tu khi a si a leh hmasa bik tu paralṭha thluak zong ṭha lai ka ti i cucu Peter nih kha nicun Jesuh caah khan zei ka ti lai paral ṭha ka si a van peh ṭhanmi cu Matthai kul le ruk a hme suam thum le pathumnak ah Peter nih khan Jesuh cu a hun thawh i midang vialte nih hin in zam tak hna hmanh seh law kei cu kaan zam tak bel lai lo tiah a ti Jesuh nih Peter cu, Hihi va philh hlah, tuzan i ar a khuan hlanah amah cu ka hngal lo tiah voi thum na ka ti lai, tiah a ti. Peter nih cun, Na sin i ka thih ve ding a si hmanh ah amah cu ka hngal lo, kaan ti bel lai lo, tiah a ti. Cu bantuk cun Peter zultu dang vialte zong nih khan an ti cio, tiah a ti. Peter nih cu zeidah aa bochan, zeidah aa ruahchan cun amah kha zul Bawipa kha timi cu phundang in cun zultu dang vialte hna in keimah hi zumhtlak bikmi ka si. Keimah hi aan daw biktu, keimah hi aan dirkamh biktu, keimah hi na caah thih zong a ngamh taktakmi keimah ka si ti kha Peter nih a chimmi cu a si ko. Zeidah a si? Amah le amah aa bochan. Amah ṭhawnnak in, amah fimnak in, amah thazang Jesuh Khrih caah hin Jesuh Khrih ka zulh khawh lai, Jesuh Khrih caah ka ṭuan khawh lai ti lungput ruahnak ngei. Nangmah fimnak, nangmah thiamnak in Pathian na zul kho lo in Pathian rian ṭuan kho a si lo. Kan ṭuan men lai na tein thla khat maw kan nguh lai, kum khat maw kan nguh lai, Kanmah minung zuamnak ṭhawnnak na si ahcun caan sau kan kal kho lai lo. Mi nih kan duh lo ning deuh in bia an van chim ah kan ruah lo ning deuh ding an van kan cawlcanghhnawh tikah kan i ilhkiak lai i kan tla kho lai. Peter nih cun amah ṭhawnnak in, Bawipa, na ca zumhtlak in ka si lai tiah a ti. Sihmanhsehlaw cucu a rak dernak a si. Amah nih ka ṭhawng ko tiah a rak i ruahnak kha a rak dernak, a rak tluknak zawn cu a si. Cucaah kuaring kuat khat a ngan pahram hi hleihnih ah ka dir kho ko tiah aa ruahmi cu a tluk sual nakhnga lo i ralring seh tiah a ti. Ka dir kho ko, ka ṭhawng ko tiah aa ruahmi cu a tluk sual nakhnga lo i ralring seh tiah a ti. Judah Peter thinlung ah cun zeidah a si? Porhlawtnak te kha rak um. Zultu dahnak in keimah hi aa pe bikmi, a ṭuan bikmi, a fel bikmi, a ṭhawng bikmi ka si ti lungput te kha Peter thinlung chungah a um i cu cu a tluknak ah khan a cang. Kannih cio zong kan thinlung ah porhlawtnak ruamkainak a um si ahcun cucu kan tluknak a si sual lai. Cucaah cun Bawipa rian an ṭuannak ah hin amah bochan bu tein a rian ṭuan hna u sih law amah zul hna u sih. Peter hi ka chim cang bantuk khan Jesuh Khrih nih bia a hal hna tikah a leh hmasa bikmi a thluak zong a rang, a kutke zong a rang taktakmi a si. phundang chimsin a ruat thlan ah ruat a ruat thlan a chim hmasa a chim hnu tuah khin a ruat mi si bia a van hal ah khin tlang cung nih Jesuh Khrih muisam aa thlennak zong ah khan a rel kan van rel cu a sau lai caah Bawipa hika hmun ah hin deu pathum kan sak lai nang caah pakhat Moses caah pakhat Elijah pakhat tiah ka ti kan van rel si ahcun a tang cun cucu ruat ruat sasai lo in a chim tiah a ṭialnak kha kan van hmuh Phundang chim si ahcun Peter hi khua hi ruat ta setset loin a lungchuahmi paoh kha pukpukpuk a chim colhmi a si. Cu lawng si loin a tuah colhmi kha a si. Bawipa nih zeidah a chim lai ti kha hngah ta loin a tuah colhmi a si. Cucu Luke a ngan kul le hnih a mesawm li le pakuanak ah Getsemani duma khan a si. Judah le a phoih pawl Rom ralkap Phungbia cawnpiaktu hna cu an ra lio ah khan an si i Jesuh cu an sin i a um a ummi a zultu hna nih khan thil umtu ning kha an hmuh tikah an i thawh i a ti, Bawipa kan vainam kan hmang lai maw? tiah an ti. Rom ralkap pawl an dir kha hmuh tikah zultu pawl nih Bawipa kan vainam kan chuah ve lai maw? Kan hmang lai maw? tiah khan hal. Cu ah cun cun an lak i pakhat Pakhat pa nih khan tlangbawi ngan sal kha orhlei hnaphe pet lak in a tuk tiah a ti. Jesuh Khrih nih pheh hlah u, tuk hna hlah u, chuah hlah u ti zong a leh hlan ah khan Peter nih cun Jesuh Khrih nih zeidah a chim lai, zeitindah a kan ti lai ti ruat lo bakin a vainam a rak i chuak colh i a hnapkhaw kha pet lak in a rak ṭhuat colh. zeidah ka chim duh bawipa nih zeidah a chim bawipa nih zeitindah a ti ti kha ruah hmasa loin amah nih a duhmi amah nih ruah i a ṭha a timi paoh kha a tuah colhmi kha a si a hmur zong kha a kil kho lomi ruat setsai loin hi bia ka chim tikah hin zeidah a si a lung i a chuakmi paoh a ruahmi paoh kha Vukvak tiah a chim i Jesuh an tim cun na ruahnak hi Pathian sinin a rami ruahnak si lo Satan sin a rami ruahnak a si a ti caah Satan tiah a ti. A tuahser tukang khan Bawipa kha question zultu dang cu Bawipa aw kha an ngaih i Jesuh nih zeitindah kan ti lai timi aw an ngaih lio khan Peter cun ngaih lo bakin a vainam a rak i chuah i a rak ṭuan colhmi kha a si. Cucu nifatinte kan nunnak zong a biapi tukmi cu bia kan chim hlan ah kan ruat hmasa ta a hau i hi ka chim tikah hin a pakhatnak ah bawipa duh ning a si lai maw cun a pahnihnak ah midang ca thazaang maw si lai ṭhawnnak maw si lai midang ngaihchiattertu midang ca fahnak maw a si lai timi kha kan ruah hnu ah kan chim dingmi kha si Baibal caan ah kan fialmi cu nam hnurka kha midang thazaang a pe khotu le midang ca tha ṭhawnnak simi midang biaṭha biadawhtu kha chim u tiah a ti. Cucaah cun kannih cio zong hi kan hnurka hi midang ca midang lung a fahtertu midang thinlung a hrawhtu si loin midang thazaang petu a dermi hna a thawh i a dermi hna ca thazaang si khawhtu dingah khan kan hmurka hi hmang hna usih midang ca an ṭhatnak thazaang kan chim khawh lo hmanh ah chim lo te um kha a rak ṭhami a rak ṭha deuhmi a si Peter cu Jesuh a hlawt i Ar Jesuh in tim cu ar voithum a khuang hlan ah na ka hlawt lai tiah a ti. Judah cu Baibal ca khat aa ngaihchih remorse aa ngaihchih a ti. Asinatein a donghnak ahcun amah le amah thah Peter zong cu Jesuh Khrih a hlawt i aa ngaihchih ve. Asinatein an donghnak aa dang. Cucah cun hla a ummi ngaihchihnak lawng in a za lai lo, sual ngaihchihnak lawng in a za lai lo tiah a ti. Cun kan i ngaihchih hnu ah zeidah kan tuah timi kha biapi tuk. Kan i ngaihchih taktak a si ahcun kan sualnak kha kan palhnak kan ngaihchih taktak si ahcun kan i ngaihchih hnu ah zeidah kan tuah, khoika ah dah kan kal timi kha biapi tuk. Judah cu Baibal ca kan zoh si ahcun aa ngaihchih ko. Cucah cun phaisa an pekmi zong cu a va khirh hna, a va hlonh. Asinatein a donghnak ahcun amah nunnak tu kha ava thah, ava lak. Jesuh Khrih sinah sual ngaihchih in kir ti loin Peter tu cu Jesuh Khrih a hlawt ve ko. Voikhat lawng hmanh si loin voi thum tiang bak kha ka hngal lo, a hngal hrim ka hngal lo. Chiat ka cungah tlung seh ti tiangin Jesuh Khrih a hlawtmi a si ko natein Peter tu cu Jesuh Khrih sinah kir ṭhan i Bawipa sinah a kal ṭhan i Cucu zeitluk hmanh in rak sual hmanh seh law Jesuh nih cun a rak ngaihthiam ṭhannak kha kan hmuh. Hika ah Rom ralkap nih an van tlaih Jesuh an van tlaih ah khan ar a khuang ah khan kan zoh Bible ca kan zoh siah cun Peter mit le Jesuh mit kha an i tong. an i tong tikah cu an i tong tikah cun Peter nih aw a rak chimmi kha ti kha fiannak kha ngaih i ngaihchihnak he mitthli he a kalnak kha kan hmuh zeitindah Jesuh Khrih nih hei zoh hnga ti khi ka hei ruat tawn khan i tong lio caan ah khan thimlun buin ma thimlun mit he ma zoh hnga aipuang mit he ma zoh hnga zei mit he dah zoh hnga mi tampi cu kan van zoh hna khin kan kan van ṭenh ah khan cun zei mit zohdan zong khi um ve lo mu dawtnak mit zohdan le huatnak le thinrun zohnak zei mit in dah zoh hnga ti khi khuaruat hika zawn ah Bible cacang zeitin dah zoh ti kha amah Bible cacang hun zawn ah cun a ṭial lo na tein Bible cacang dang he zoh ti tikah cun dawtnak mit in a zoh lai a fiang mi si Jesuh khi Peter a hlawt ruang khan Peter Jesuh nih huatnak in thinrunnak mit in a zoh lo rengreng. Cucu Bible cacang dang zoh he khan a fiang ngaimi kha si. Isaiah ngan sawm li le pathum a hme kul le nganak ah, asinain nan sualnak aan hnawhpiaktu hna cu keimah ka si, keimah cu keimah ka si ruang i hi bantuk ka tuah cu a si, nan sualnak cu kaan cinken piak hna lo, tiah a ti. Rom ngan panga a hme, sorry, Rom ngan pahnih a hme panga nak ah Pathian ṭhatnak cu ngaihchihnak ah aan hruaitu a si hi na hngal lo, nan hngal lo sual maw? tiah a ti. Pathian ṭhatnak, Pathian dawtnak nih hin ngaihchihnak ah khan a kan hruai. Zeimit in dah Jesuh Khrih nih Peter kha a zoh ti si ahcun a hnuah khan i zoh bak ah khan Peter thinlung ah a cangmi cu ngaihchihnak a si. Aw Bawipa ka hlawi ka Pathian Jesuh Khrih ka zul ka zulmi Jesuh Khrih ka hlawt cang ti ngaihchihnak hi a ṭahtertu kha amah zeidah si sin Jesuh Khrih hai an i zoh hnu ah khan si Jesuh Khrih nih dawtnak mit in a zohnak kha hi zawn ah van langhter ka duh Pathian ṭhatnak cu ngaihchihnak ah a kan hruaitu a si cucaah cun kannih cio zong hi hi zawn ah kan hmuh khawhmi cu kan fanu kan fapale zong hi thinrunnak mit in huatnak mit in aipuannak mit in kan zohnak nak khin an nunnak a sersiam in a rep hna lai lo dawtnak mit tu in dawtnak thinlung tu in kan ṭhihruai hna i kan zoh hna i kan chawnhbiak hna tu ah hin an nun thlennak le an nun repnak tu ah hmang lai thinrunnak mit in ai puannak in kan zoh cun na zoh chung te ah kha cun dah ai tein an um lai i chimh ngai tein an um ko lai na tein na thinrunnak kha leng na um na mit hmuh lonak an um tikah na thinlung fahtertu thil tuahtu hmanh khi i zuam fawi te sihmanhsehlaw dawtnak thinlung te dawtnak hmurka tein dawtnak mit tein na zoh hna na chawnhbiak hna na kan kilveng hna sia cun na hmuh lonak um zongah na ngaihchiat lai kha an phang lai nangmah lungfah lai kha an phan lai caah khan kannih cio zong hi pakhat le pakhat hi dawtnak hmurka te le dawtnak mit tein i chawnbia hna u sih law i zohkhenh hna u si ti kha hi zawn ah hin van chim ka duhmi kha a si Baibal ca chungah cun um lo na tein Peter thawngṭha a chim lai poah hin te mipi chung in hin ar khuang in a khuang hnawhmi an um an ti Misual pa, Jesuh a hlawtmi pa tiah khan ar khuang bak in a khuang hnawhmi hi an um an ti. Baibal ca chungah cun a um lo. Zeidah ka chim duh si ahcun minung nih cun na sualnak, na rak palhnak, na rak thluknak kha an chim peng ko lai, an theih peng ko lai, an in remind peng ko lai. Sihmanhsehlaw Bawipa nih a cungah ka van relmi cu nan sualnak cu kaan cinkeng piak hna lo a kan ti. Amen. Amah Bawipa Jesuh Khrih sinah sual ngaihchih in kan kir i amah kan zumh si ahcun kan sualnak vialte kha a kan hlawtpiak dih. Minung nih cun an i cingkeng ko lai, minung cun an theih ko lai, an chim ko lai natein Bawipa nih cun a kan cingkeng piak ti lo. Amen. Zapei biang um Bawipa thawng ṭhat hna u sih. Cu Jesuh Khrih voithum tiang a hlawtmi pa cu Pentecost ni ahcun thawngṭha a chim i a voikhat thawngṭha chimnak bak in minung thongthum nunnak aa thleng. Nangmah zong na sual ruangah na palh ruangah Bawipa na aa ka hmang kho ti lo tiah lungthin ruahnak ngei hrimhrim Bawipa na an hmang khawh tuk rih a kan hmang khawh tuk rih. Peter zong a hlawt ko natein Bawipa sin a kir ṭhan tikah cun Peter cu a hmang ṭhan i a voikhat thawng ṭhachimnak hmanh in minung thongthum thlennak kha Bawipa nih a pek ko, a hman ko. Cucaah kannih cio zong kan sual ruangah hin Bawipa nih a kan hlawt lo. kanmah tu nih hin a sinah kan kir ṭhan lai maw asiloah kanmah tu duhning dah kan hlawt lai Jesuh nih Peter Judah sinah a chimmi donghnak bia cu na tuah naa timhmi kha va tuah ko ti khi si khulrang tuah ko ti khi si Judah naa tinhmi kha khulrang in va tuah ko ti kha si sorry khulrak in tuah ko kun tiah ti Johan an hlei thuk hme kul le sarih nak ah cucu Jesuh nih Judah sin i a doknak bia chimmi cu Bawipa nih hin na duhnak ka duhnak he a kan thlauh lai lo a kan kham lai lo Judah cu a duhnak te kha bi Jesuh Khrih hlawt leirawl phaisa i thlen kha a si i Bawipa nih cu tuah na duhmi te na thinlung ummi te kha tuah ko ti kha si Cucaah cun kannih cio zong hi kan thinlung Bawipa nih hin zeitluk kan sual zongah kan hlaw lo kanmah tu nih amah duhnak maw kan i thim lai kanmah duhnak amah sinah maw kan kir ṭhan lai Judah cu Jesuh Khrih a hlawt i a donghnak ah cun amah nunnak tiang aa lak Peter zong nih cun a hlawt ve ko a tlu ve ko a sinatein aa ngaihchih ṭhan i Jesuh Khrih sinah a kir ṭhan i tikah cun Jesuh Khrih nih khuaruahhar in a hmang i khuaruahhar in a nunnak a thlennak kha kan hmuhmi khi si cucaah cun kan nih cio zong na kan sual ruangah phrung um hrimhrim hna hlah usih Bawipa Khrih sin tu ah kan kir ṭhan hna usih law kan sualnak vialte kan ngaihthiam lai i nunning thar sining thar ruahnak thar thinlung thar kan pek lai timi kha tuchun ah thawngṭha kan chimmi silo kan zate caah bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh